Salam, salam hormatly ýurtdaşlar. Bu gün bäşinji fewral, has takygy bäşinji fewraldan altysyna geçilýän gije. Hawa, indi seredip gördüm weli, hawa, siz bilen söhbetdeşlik etmänmi ýa täzelikleri ýetirmänmiden epesli wagt bolupdyr, şu gün on bir gün. Şonuň üçin dünýäde näme bolup geçdi, nähili wakalar, şolaryň esasy temalaryny ýa bolup geçen zatlary siziň dykgatyňyza ýetirmekçi bolýan. Geliň onda gürrüňi uzaga çekip oturman, Amerikan Birleşen Ştatlary, has takygy Birleşen Ştatlaryň Prezidenti Donald Trampyň aýdan sözleri ýa edýän hereketleri bilen baglanyşykly meselelere geçeliň. A, bilşimiz ýaly Donald Tramp şol ýaňky bi Orsýet Ukrain urşury barada birnäçe konsultasiýalar geçiripdi öz ýakyn adamlaryny ugradyp Orsýede ýa-da bi Ukraina döwlet ýolbaşçylaryna birnäçe duşuşyklar geçdi. Dürli ýerlerde, dürli ýurtlarda, Abu Dabide ine ýöne düýn şu gün ýenem bir duşuşyk boldy, ertir ýenem boljak. Garaz, şol duşuşyklar yzly-yzyna gidip otyr, ýöne şu güne çenli şol duşuşyklar netijesiz, degerli, degişli netije ýok. Sebäp iki tarapam öz diýenini tutduryp otyr. Orsýet tarapy aýdýar, şol bütin Donbasy bize ber, Ýenäni bize ber, Daborožýe biziňki bolmaly, ol biziňki bolmaly diýip, bolmasa-da bütin Ukrainany basyp alarys, näme ederis diýip, ine haýbat atyp otyr. Ukrain tarapam aýdýar, ýok, biz öz topragymyzy berebiljekgäl, bermek niýetimizem ýok, sebäp ol biziň territoriýamyz, biziň topragymyz. Togsan birinji ýyly SSR ýykylandan soň şol çekilen serhediň çäginde biz otyrys, biz hiç kimiň üstüne çozamzok, biziň üstümize çozdular, bizem jogap berýäs diýip. Garaz, o taýda ylalaşara, gürleşere zat kän, ýöne şu günki güni, şu sagada çenli gelnen ylalaşyk, Orsýet bilen Ukrainanyň arasynda şu günki gün gelnen ylalaşyk, her tarap bir ýüz ýetmiş sany ýesir düşen esgeri ýa söweşijini beýleki tarapa tabşyrmaly. Indi ol ýüz ýetmişiň içinde ol Orsýet tarapynda urşup ýesir düşen türkmenistanly hakyna tutmalar bolmajagy ol hemmä-de düşnükli. Şonuň üçin oňa garaşybam oturmaýly. Indi Donald Tramp näme diýdi? Indi bu e, Orsýet-Ukrain mesele gün-günden şumal möwjäp gidip barýar. Soňky soňky iki hepdäň dowamynda Orsýet tarapy Ukrainaň hemme şol ýyladyş strukturasy bar, sistemasy, elektro elektrik ugry bolsun, ýyladyş ugry bolsun, elektrostansiýalar bolsun, podstansiýalar bolsun, şu TES, teploelektrosentralýa, şulaň hemmejigini bombalap otyr gije-gündiz. Diňe Paýtagt Kiýewde şu sagada çenli ýurtdaşlar bir müň bäş ýüzden gowrak ýaňky bular wysotny zdaniýa däldi, köp ýa beýik etažly binalaryň bir müň bäş ýüzden gowragy şu mahal ýylysyz, elektrik toksuz. Şo jaýlaryň ýene ýyladyş sistemasyndaky, ýagny atopitlny batareýlerinden suwlary eýýäm döküldi, sebäp şo batareýler partlamasyn diýip. Jaýlar diňe ýaňky emeli usulda ýyladylýar, ýagny ol gazowy gorelka diýýärler-de, we gaz bilen ýakylýan ýa şuňa meňzeş şolar bilen işledilýär. Köçelerde bolsa ýörite maşynlar goýlupdyr. ýyladyş üçin şu tak ýa elektrik toguny almak üçin adamlar baryp şol telefonlaryny şu taýda ýaňky zarýad berýärler ýa-da powerbank ýaňky şu telefony işletmek üçin elektrik toguny jemleýän batareýler bar şolary dolduryp şeýtdirip gün görýärler. Ukrainanyň Dnepr we esasanam Zaparoža şäherlerinde, öň men olaň hemmesi bilen kontaktda sebäp o taýda tanyşlan, bilişlen, dost, ýar hemmejigi gulluk edenlem ýaşap ýör, men olar bilen habarlaşypdygym günde-günaşa. Olaň aýtmagyna görä, şu mahal Zaparoža bilen Dneprda sutkada diňe bir ýarym sagat elektrik togy berilýär. Galan wagt tok ýok. Kämahalam eger mümkin bolsa, sutkada bir gezek şol birnäçe sagatlykmy ýa ýarym sagatlykmy şol bombalaýyşlaryna bagly ors tarapynyň. Şonda batareýlara ýyly gelýär, ýogsam olam ýok. O taýda-da milletiň köpüsi şu mahal şol elektrik ýylylygy bolmany üçin, elektrik togy bolmany üçin gaty uly ejir çekýärler. Keselhanalar. çagalar bagy, ýagny mekdepler, çagalar bagy hemmeje ýapyk, sebäp o taýda ýyly ýok. Beýleki döwlet edaralarynyň hem köpüsi ýapyk. Ýagny hyzmat ediş sferasyndaky bular hem ýapyk, sebäp elektrik togy ýok, meselem aýdaýlyby. Salonlar, parykmahrlar, beýlekiler, magazynlaryň bir topary, hawa, eger tok bolmasa, olar hem ýapyk. Garaz, gaty uly kynçylyklar bar. Onsoňam ýatlatmaly ýeri, şu mahal Ukrainada soňky on-on iki günüň dowamynda ýaňky howaň temperaturasy minus on, iň emesi, ýokarsy, iň aşagam ýigrimi, ýigrimi iki derejä çenli baryp ýetýär. Minus on bilen minus ýigrimi iki aralygynda. Şeý diýip gaýt eýdi. Gündizlerine minus ona sekize düşýän ýerler bar. Käbir regionlarynda Ukraina agşamlaryna bolsa ýigrimi, ýigrimi ikä çenli ýetýän ýerem bar. Kiýewde aýdyşlaryna görä, geçen gije on dokuz bolupdyr, minus on dokuz. Ine, elektrik togy ýok, ýyly ýok, liftler işlänok, batareýa gyzdyranak. Onsoň adamlaryň kesellejegi ýa şular ýaly agyr ýagdaýa duçar boljagy görnüp duran zat. Orsýedem ýörite şu bir ýerde ýyladyş sistemasy bolsa şolary bombalaýar. Daşyndanam ine jaýlary urýar. Şo ýyladyş bombany şol düýn emme birinji gezek urgy edilende soň zarba urlanda baryp bejermä girişen bejerýänler bar ýaňky şo sistemany. Şolar işläp durka ikinji gezek baryp şony urýarlar. Ine şo taýdada on bäş adam wepat bolupdyr şo ýaňky bejeriş sistemasyna gatnaşýan gulluklaň işgärlerinden. Ine, ýene biz Ukrainany ýaňky bi näme nasistlerden boşatjak diýip yglan eden Orsýet indi özi faşist bolup oty. Men bu sözi gizlenamok. Ýa men ýerlikli ullanýan. Faşistden başga adam şular ýaly jenaýat edermi? O graždan halky beýdip kösemek ýa horlamak şular ýaly zada ajala buýurmak bormy? Onsoň şu taýda bir pikir gelýärdi. Şu edilip oturylan jenaýaty ukrain halky bagyşlarmy? Ine şu sorag bar. Men pikir edýän, hiç haçan. Asyrlar boýy bagyşlamaz. Sebäp şu günki gün dogan çaga-da, dogmadyk çaga-da enesiniň garnyna emele gelip oturan hemmejiginiň aňyna girýär. Ine şu günki şol halkyň garşysyna edilip oturylan jenaýat. Bu graždan halkda näme günä bar? Urjak bolsaň hany urşujylary söweşijileri hany okopdakylary? E şolary bombala sen. O sen parahat oturan ilaty bombalamak nämä gerek saňa? Ine Edilýän oýun şol, şo şu Ukrainany boýun egdirmek üçin we Ukrainaň halkyny howa dyza çökermek üçin, şo halkyň içinde nägilelik döretmek üçin, el göterip ýesirlige düşmek üçin ýa-da kapitulýasiýa üçin şeý diýip aýdaýly, edilýän herekedi, ine, hereketler Orsýet tarapyndan, Putin tarapyndan, şoň töweregindäki adamlar tarapyndan jenaýatkär topar tarapyndan diýip aýtsak boljak, sebäp ony Gaga sudy bir topar jenaýatkär, bir topar ýerde Putini oň komandasyny jenaýatkär diýip tapdy we şony şota Gaga sudyna berilmeli, tabşyrylmaly edip karar çykardy. Ine şu gün hemmäň öňünde ine Putin özüniň kimdigini doly ýüzündäki nykabyny aýryp görkezip otyr. Diňe şu Kiýew şäherini alamyzda-da, şu bäş ýüz million bilen sek, e, bäş ýüz, bagyşla, bäş ýüz müň bilen sekiz ýüz müň aralygyndaky adam, ine, iki hepdäniň dowamynda şu mahal asla elektrik toksyz, hiç hili bir idili çaý-naharsyz, suwsyz, medisina hyzmatsyz otyr. Elbetde, o taýda daş-töweregindäki obalara, şäherlere göç etdiler, özleriniň dogan-garyndaşy bar adamlar, ýok adamlar, onnoň ine pensionerler, enwalidler nirä gitmeli? Bilem ine çözgüt çözgüdi tapmaly agyr mesele bolup dur. Garaz, Ukrainaň ýagdaýy şu günki gün Bagyşlaň. Asla öwerlikli däl ýurtdaşlar. Ýöne Ukrain halky gaty mert millet. Hawa. Olar aýdyp otyr, ýok biz boýun egemiz ak, egjek hem däl. Hawa. Şeýdip ene jogap beripdir halkyň 72 göterimi. Hawa, elbetde, içinde ikirjiňlenýäni bardyr, saklanýany bardyr. Ors gelse, öňüne gül alyp çykjak iki-ýekesi tapylar, sebäp kollaborant ýa ýa-da milletiň dönügi her milletde-de bar, hany biziňkileri görüp otyrsyňyz-a, häkimiýeti basyp alylan kimdigini. Ukrainada-da şoň ýaly. Ýöne tutuşlygyna alanda, umumylygyna alanda, halk boýun egenok. Orsa egjegem-dä. Göreşini dowam etdirmekçi. Erkegi, zenany ýok. Bolýar. Indi Tramp şu taýda indi ukrainli meseleden bir gyra goýaly, entek mesele çözülenak. Indi Trampyň ýene-de yglan eden zady ozal ýemany Wenesueladan ol Nikolas Madurany ogurlap getirdiler indi sud etmekçiler olar o taýda Amerikada. Toý etseler günäsini boýnuna goýarlar jezasyny alar. Soň indi eme diýýärdi agzy otugdy diýýär türkmenler otugan adam bolsa indi şonu öňkedenden gylyw alyp Donald Tramp aýtdy Kubadaky režimem men çalyşjak. Sebäp amerikan şol ýaňky Florida ştady bolsa gerek, golaýyndaky şo Kuba iň ýakyn ştat, şo taýda eýýäm Kubadan şol gaçyp ýa göçüp, uçup gelenleň sany eýýäm şol Florida ştadynyň üçden biri diýip aýdýarlarda. Indi olaram yzymyza biz Kuba dolanjak, biz bu taýda ýaşajakka Kubada režimi üýtgedip maňa bize kömek ediň diýip aýdýar. Kubaň özi çynlak halkam owo bu rejimden ýadady, sebäp bularam garyp durmuşy çekip çydar ýaly däl. Owo hakykatdanam ol şeýle men on altynjy ýylda bolup gaýdym, baryp gaýdamda gördüm içinden olaň durmuşyny. Owo it görse gözi agarar diýen ýaly durmuşda ýaşap otylar. Şo taýda bir öwerlikli zat Kubada iň ösen zat Şol medisina hyzmaty. Galan ýer ýöne tep-tekiz. Şo biziňki ýaly kartoçny sistema. Hökümedem bulara läşke paýlaýar, türkmençeläp aýtsak, ýeme bilen, paýok bilen. Ine, indi şony Tramp düzetmäge ýa täze režim getirmäge hereket edip ýör. Ine, onam bilseňiz ýagşy. Ondan başga Tramp, ýa ozalam aýdypdyk bi, Grenlandiýa barada. Hawa, ol alarman ony. Ýene-de ýakyn günlerde, birküç günlükde aýtdy. Hawa, men ony almakçy. Men ýöne Grenlandiýany Amerikanyň elli birinji ştaty edip däl-de, hawa, elli birinji ştat edip ilkibaşdan men Kanadany almakçy, Grenlandiýa bolsa Amerikanyň elli ikinji ştaty bor diýip, ine şular ýaly gülüp gürrüň berýär-de. Bilemzok, ol nähili eder ýa etmez, hawa. Bolarmy, bolmaz, ol, olam ine mesele bolup dur, ýöne bi syýasy sahnadan düşürilen-ä şu mesele bar. Ol aýtdy, bi Grenlandiýanyň üstüne goşun ugratjakka, sebäbi Grenlandiýa öýüme Daniýa degişli territoriýa bolup dur. Daniýa-da NATO ýararlygynyň agzasy, edil Amerika ýaly. Bular bir-biriniň üstüne çozup bilmez diýen ine düzgün bar, ýa düzgünnama. Ine şeýdip, ine şu mar şol Grenlandiýa mesele şeýdip dur, Kuban daşy gabalgy dur, Wenesueladan indi nebit benzin önümleri Kuba baranak, Wenesuelaň nebit benzini Hytaý han eme Amerika aýtdy men eme Hindistana satjak diýip ýa satyp başlady. Ine bu ýagdaýam bar. Indi aýlanyp-dolanyp amerikan-eýran gatnaşyklaryna geleli. Eýran näme diýýär? Indi bilip oturyşymyz ýaly, ýigrimi sekizinji dekabrda geçen ýyl şular ýaly halkyň nägileligi netijesinde gaty uly, soňra syýasy hereketlere, protestlere öwrüldi ýurduň içi. Onam ine şu mahalky oturan mollalaň režimi basyp ýatyrdy. Internet işlänok, ýaňky aragatnaşyk bolmansoň näçe müň adam öldi, näçe müň adam ýitdi ýa näçe müň adam tutuldy, o barada anyk maglumat ýok, ýöne şol on iki müň bilen ýigrimi müň aralygy diýip bir ýerde aýdylýar. Hawa, indi otuz alty müň adam öldürilipdir diýip, ikinji ýerde aýdylýar. Garaz, bu islän adam öz islegiçe sanýar, ýöne şo taýda on adam ölenem bolsa, bu eýýäm tragediýa. Sebäp, parahat mitinge çykan adamlary atmak, tutmak, öldürmek, gynamak, türmelere basmak, ol. kanunçylyga sygýan zat däl ol proteste çykarlar başda gördük bir iki sany eme wideo sujetleri o taýda olar bazardakylar beýlekiler bize ykdysady problemalarymyzy çözüp beriň diýipdir. Şony çözmänden soň e, syýasy e, e, çagyryşlar başlandy. Ha Tramp aýtdy, indi men söz berdim halka, Eýran halkyna ow ine size kömek barýa ýetişer diýip. Men geçen on bir gün mundan ozal aýtdym hany Pars aýlagyna ow Amerikan ine awianosesleri ýagny üstünde dürli dümen raketalary we samolýotlary göterýän ägirt uly gämi girip başlady töweregindäki beýleki kömekçi gämiler bilen diýip. Indi şolar gabap otylar Trampyň buýrugyna garaşýarlar. Çozuň diýse, olar çozmaly. Indi şo buýrugam ýerine ýetiriläýmeli. Tramp aýdýar Eýrana, siz gol çekersiňiz, parahatçylyk ýeme, men teklip edýän size beýanatymda aýtdym, ine şulara, şulara, şulara siz gol çekmeli, ýadro ýaragyndan, atomly bombadan siz ýüz öwürmeli şo programmadan. Şony etseňiz onda biz şuny gutarýas, ýok etmeseňiz onda jezaňyzy çekersiňiz aýtdy. Muňada bulaň ruhanysy, baş ruhanysy Aly Hameneý jogap berdi, ýok biz baş egmeris, biz söweşeris Amerika bilenem, Ysraýyl bilenem soňuna çenli diýdi. Goşun başylary hem şeý diýip aýtdylar. Onsoň Ysraýylam şumal doly taýýarlykda dur şu mesele boýunça, dürli ýurtlarda dürli terzde öz harby taýýarlyklaryny geçirip otyr. Indi men pikir edýän, indi şu näçe gün şu mesele şeýle durar, Iki tarapa yrgyllap. Sebäp ol Amerikan ol otak süren goşuny, oň gämileri, oň üstündäki ýemeler her gününe olaň belki ýüz million dollar durýar. Ählisini alanda. Belki ondanam gymmatdyr. Her gününe. Onsoň olaňam gaznasy ýa hazynasy ölçegsiz zat däl. Şonuň üçin olaram bir belli bir netijä gelip, ýa Eýran boýun eger, ýa-da bular çozar. Ikiden biri, oňa garaşybermeli. Ýöne Eýran boýun egjek däl diýip aýtdy, diýmek, olar çozmaly bolýar. Eýran tarapam şu zatlary göz öňüne tutup, ýurtdaşlar onam aýtmak gerek, ýetişibildiginden ýurduň içindäki baýlyklaryny, ýaňky walýutasyny, altynyny, başga zadyny indi samolýotlap ýa-da ýeme bilen bank üsti bilen Arabystana, Arap döwletlerine çykaryp otyr, şol sanda Dubaýa-da diýip. Ony indi amerikan pul yzarlaýan ýörite guramalary bar, şolar aýdyp otyr. Diýmek, ol-a bilýär, şu urşuň turjagyny, şonuň üçinem şol ýurduň içindäki emlägi ýurduň daşyna çykarýarlar. Hytaýda-da halk pulsuz otyr. Oňa nähili çözgüt bar, ony özüňiz öz ýanyňyzdan öwre çözersiňiz. pikirlenersiňiz. Öz pikiriňizi isleseňiz ýazyp bilersiňiz komment hökmünde. Ýöne Eýranda şu mahal şular ýaly ýagdaý bolup geçýär. Indi şo taýdan aýlanyp biz indi Türkmenistana gelsek, Eýrandaky ýagdaý Türkmenistana öz täsirini ýetirip otyr-da, ol biziň goňşy döwletimiz. Indi şu bilen baglanyşykly ýeme Türkmenistanyň goşa dyrnak içindäki men şeý diýip alaýyn, serkerde başysy ol gün şol bir ýerde görkezýärler wideo sýužet, ol bir meýdanda dur, oň öňünde birki sany ýaňky sülmüräp ýa zomporyp duran harby şykly bar, olar hasabat beren bolýar, soň radary görkezen bolýarlar, aýlanyp duran uçak oýunjagy ýaly edip, ine görkezme beripdir diýýärdi. Şol harby ýagdaý bilen baglanyşykly. E nämäni berip bilerdir öýdýäňiz? Men pikir edýän şol geçenki saparky men aýtdym-da serhetçilere aňyrdan ilkinji nobatda eger şol şu taýda uly uruş tursa bosgun bolup geljek serhet ýaka oturan ýagny biziň öz türkmen sähramyzda ýaşap ýören ine biziň öz türkmenlerimiz geler diýip. Şular saklamaň bökdemaň goý geçsinler bärik ýerleşer hany bar nebit dagda bar gazanjykda gyzlarbatda gargalada Ýenem bir ýerde çaga adamda adamlar öz dogan garyndaşlarynyň öýündede ýaşap biler bolmasada şu taýda halk özi eýelik eder türkmen bir birini köçede goýasy ýok şeý diýip aýtdym indi bi näme diýendir maňa aňyrdan habar geldide ol şo bir adam geçirmäň şo taýdan howu yzyna gaýtaryň kabul etmäň türkmenistany diýip ine şu taýdan Ýaňky goşa dyrnak içindäki serkerde başysy görkezme beripdi. Ha bolýa, göreli kim kyn alýa. Indi şu serhetçiler öz türkmenini oka tutarmy aňyrdan bosgun bolup gelse? Ýa tutmazmy diýlen sorag biziň hemmämiziň öňümizde keserip dur. Şol sanda siziň öňüňizde-de, hormatly ýurtdaşlar. Şu serhetçi bolup gulluk edýän ogullaňyzamy, ärleňizemi, doganlaňyzamy, atalaňyzamy, hawa, tabşyryň. Atmak gerekmi aňyrdan bosgun bolup gelýän, uruşdan gaçyp gelýän öz türk, garagöz türkmeniňi? Ýa şulary ýurduň içine salmaga biziň borjumyz ýa parzymyz barmy? Özem biz bitarap, neýtral döwlet hökmünde. Ine etmeli birinji borjumyz. Şony bizi şu neýtral statusy ýa durumy bizi şoňa mejbur edýär. Şu karary biz kabul etmäge ýa şeýle karar. Şony etmeýän bolsa, şulaň hemme neýtrallygy, bitaraplygy bagyşlaň ýenem bir gezek gaýtalap aýdyn, itiň ötüne. Ýolbaşçylary bilen bilelikde. Şon üçin şony hökman kabul etmelidirler. Şu taýda ýenem aşagyn çyzyp size aýdýan. Indi muňa garşylyklaýyn ýene-de howu pikir aýdýanlar bar ýurduň daşynda. Ol gün maňa ugradypdyrlar, gördüm, ol haýran galdym. Ine, Şwesiýanyň Göteborg şäherinde şol ýaňky esser ýykylandan soň ýaňky bosgun bolup göçüp gelenler başda Türkmenistana, Eýrandan gaçyp, soňam Türkmenistandanam Şwesiýa çykanlar bar, syýasy gaçybatalgan. Biz ine Eýranyň hökümeti yzarlaýar. Indi şolaň içinden biri çykyş edip aýdýa, Türkmenler siz goşulmaň şu zatlara, bu türkmeniň işi däl, bu bize gerek uruş däl, siz oturyň parahat, goşulmaň, ýene-de siziň ganyňyz döküler diýýä. Bu nähili gürrüň bolýa, men haýran galýan. Siz özüňiz şu taýdan çykyp geleňizde, Şwesiýa geleňizde syýasy gaçybatalga sorap geldiňiz. Sizi ine Eýranyň hökümedi ýa şo mollalaryň hökümedi sizi yzarlaýar, siz ýaşama gün berenak, ine şon üçin biz ine kabul ediň Türkmenistanda-da ýaşarlyk ýagdaýymyz ýok, Türkmenistan bizi yzyna Eýrana tabşyrsa, tabşyrjagam görnüp dur, bize ölüm jezasy garaşýar. Sebäp ýeme ýaňky Saparmyrat Nyýazow bilen Eýranyň şol döwürki prezidenti ýeme Rafsanjani dogan okaşdy. Ol bar, hakykatdan hem şeýle. Ä indi siz geldiňiz-ä. Hany otuz bäş, otuz alty ýyllap ine parahat döwletde ýaşap otyňyz. Öýli-işikli, ogully-gyzly, agtykly-çoglukly bolduňyz. Indi o taýda eýesiz galan öz kowumyňyz, öz türkmeniňiz indi oturmalym şo taýda indi agzyna suw alyp. Ozal näme üçin ol Tumaş dagy wepat boldy orta çykyp, hä, aýdyň? Näme hatyrasyna? Şol halkyň okuwly, bilimli, mekdepli bolmagy üçin. Şol türkmen sahra öz halky öz durmuşyny özi dolandyrmagy üçin. Ýalanmy? Indi siz aýdýaňyz sesiňizi çykarman oturyň. Onda özüň näme üçin bärik geldiň? Gitde oduň içinde şu halkyň içinde özüňem otur. Beý diýip çagyryş edýän bolsaň. Ola men ol türkmen halky eline ýarag alyp şol Eýranyň hökümediniň garşysyna göreşsin ýa uruşsyn diýip aýdamaga, şu öz hak hukuklary bar ýönekeýje şolary beriň diýip aýdýan. Hä? Indi uruş tursa olar gaç gopgun tursa hökman bosgun bolaýmala. Näme üçin ony kabul etmeli däl? Näme üçin şu barada aýdyňyzak hä? Ýenem biri çykypdyr, men adyny tutup oturmaý, ol ýaňky Nyýazow diýip, Serdar diýip ýykylyp ýatan. Bolýar. Öz işi, her kişiň öz kellesi nähili işleýän bolsa, şular ýaly hereket eder. Ýöne o taýda beýik pars halky bar diýip, biz öz beýik türkmen halkymyzy näme üçin peseltmeli? Näme türkmen şolarça ýokmy? Türkmen asyrlar boýy şol pars patyşalarynyň garşysyna gylyj işledip gelen halka. Indi bu günki gün sesiňi çykarman oturyň diýip özüňiz-ä ine parahat ýurtda, demokratik döwletde o taýdaky diktaturany görüp görmezlige salyp ýaşlar öýüňizde oturyň howa bu taýda görkezilýän howa o gyz kowalap ýörenler näme diýip. Näme siziň Ogul-gyzlaryňyz şu taýdaky milletiň herekedini edenokmy? Onam surat alyň-da görkeziň Eýranda oturan türkmenlerimize bolmasa. Bu gabahat, gaty gabahat iş bolýar. Bu bolup duran zat. Men şony aýtmak isledim. O Eýrandaky mesele ony Tramp çözer Ahime bilen ýaňky bi Ysraýyl bilen çözmez ol biziň meselämiz däl. Biziň meselämiz şol Türkmensahradaky oturan öz türkmenlerimiziň aladasy. Uruş tursa şulara näme bolmaly? Biz şulara nädip goldaw ýardam ýa kömek etmeli? Birinji ediljek kömek olar bize tarap gaýda ata watanym Türkmenistan diýip. Biz borçly şolary kabul etmäge, birinjiden-ä öz türkmenimiz, ikinjidenem biz bitarap döwlet. Neýtral statusyň bar Birleşen Milletler Guramasynda. Şuňa düşüneňzakmy siz? Ine, bolýan zat şeýleräk ýurtdaşlar. Biziňkilerem, hawa, biziňkiler diýenden nemisler diýen bolmasa, ýa faşist diýen hökümet baştutunda oturan ýaňky bir Türkmenistanyň, hawa, guramaçylykly jenaýatkär toparyna. Agzyny suw alan ýaly bolup otyr. Ne Eýran meselesinde, ne Ukrain meselesinde, ne Orsýet meselesinde Kelam aga söz aýdanaklar. Häzir şu Orsýet meselesinem indi Türkmenistan näme degişligini aýdaýyn, şo bilen onsoň şu günki söhbetdeşligimizi tamamlaýarys. Serediň, geçen iki hepde ýarymyň dowamynda, iki hepde diýip alýly aňyrsy, Orsýetiň baş propagandisti Solowýow, Orsýetiň ýaňky baş emesi diýip aýdaýyn, milletçisi ýa milletparazy Dugin, Aleksandr Dugin, onnoň ýene-de şol şu taýda bir ýerde Kaluga ýaňky welaýatynyň häkimliginde oturan bir ýerli ministr, olam Orsýet dolandyrýan partiýanyň wekili çykyş edip, üçüsem aýtdylar. Bi Merkezi Aziýa, ýagny biziň respublikalarymyz hiç birisi özbaşdak däl, olar biziň territoriýamyz, bize degişli territoriýa. Biz olara oba indi yzyna alýas, respublika däl-de, bular nähili et dolandyrjak bolsak biz özümiz dolandyrýas. Indi olara garaşsyzlygam ýok, olara hiç hili bitaraplygam ýok, şu zatlary ýatdan çykaryň, unudyň diýip aýtdylar. Biz bu zatlara ýol berjekgäl diýdiler. Şondan soňam bular agzyna suw alan ýalak bolup otyr. Biz indi öz iki sany şol ataly-oglumyz barada gürrüň edeli. O beýleki Orta Aziýadakylar bilen işimiz bar, ýöne bolsa-da bolmady diýip şu gün diňe özümiňkä seredeli. Ine, şular ýerden ses çykdy, şulardan şu güne çenli ses çykanok. Näme üçin? Sebäp bulary halk saýlanok. Sebäp bular halka hyzmat etjek haramzadalar däl. Etmänem edenak etjegem däl. Siz haçan şu zatlara akyl ýetirjek ýurtdaşlar? Haçan şu zatlara düşünip aýgytly herekede geçjek? Ine sorag şu taýda. Şoňa jogap tapan günümiz şol režim ýok. Indi oturyň oýlanyň. Özüňize gerek netijäni çykaryň. Men şu günlükçe şu taýda duraýyn. Täze habarlar geler, men size hökmany ýetirer duraryn. Bolýa. Ýurtdaşlar hemmäňiziň öýüňize saglyk. Sag oturyň indiki efirlere çenli.